Aa mwancho omorigereria naende karibu ase egetaseni gieto kia maskani ase togokwanera amang'ana aito buna abagusii, omonwe tobeke gusii erinde ere toigwane. Nimbwate rikuba isinini that is why oigwete eriogi riane ritari koigwekana buya. Onye tora subscribe ase echanero iga timanyeti nki oganyete, naende onye kore omogusii koranche. Bateke batire kerabwo ng'a subscribe erinde erio tosuke ase oboamo, ekiagera amang'ana nkorosera timotwa iga namange mono, onye togosubscribe ebinto ebi nkebirabe ng'a biagoeteire. Kaka sungura siasa ya gusii yamatuko aya amake yabeire siasa, nkweboria amaswali ng'a ninki gekogera abagusii togokora siasa enga buna eye, eyio Ekero ngosoma ebitabu bia history, ntana koyerora kegokoreka ase Gusii yaito. Omanyete, intwe buna Abagusii ntobwate abarai bagotoraa. Tobwate momura ominto omonene, okorokwa Daktari Fred Matiang'i, okorire emeremo ase eserekari emiaka ikomi, eserekari enene oretire amagenderero amanene buna bono, ekero okorigereria abasikari chiuniform babegete igo okoinyora matiang'i. Ekero okorigereria amatemu a KCPE na KCSE igo okorora matiang'i, ekero okorigereria chisukuru bus chia esukuru igo okorora matiang'i, igo okorire emeremo emiya intwe buna abagusii nere toroche momura ominto omonene. Nki akobera omomura omonene? Ase engencho ere iga akoraa chikaunti forty seven chia Kenya. Momura o kabere okomobwatia nomomura okorokwa ng'a Governor James Ongwae. Governor James Ongwae okorire emiaka ikomi buna egavana, ochagetie ecounty korwa scratch oyoikirie ase yaikire. Nabete omopermanent secretary ase eserekari yamoeire chiserekari chinde, agakora emeremo emiya mono Bono igo tomwetogereti, naintwe buna omomura oito korwa gusii, oyio otoraeire naende okogendanga buya namasikani. Tobwate omomura onde oiborwa moiso onde omomura oito omokogoti, na endugu yane omuya, okorwa gusii mbarati, ochiete omogusii nairobi akaba ore chikura dagoreti, isiko. agaaka abanyene isiko akaegwa chikura, okorera emeremo emiya buna omobunge oraire constituency ye president ase state house egotoka Dagoretti, okorire emeremo emiya naende bono ororire ng'a yaya mbuya emeremo eye nakorire Nairobi, tiga anye extend gocha Gusii abanto baito nabarabwo banyore amagenderero. Bono. Abamura abatato nakwaneire, abande mbaroo babe obure, abande mbaroo babe ongeri, rakini abwo enabatiga isiko, ase engencho siasa chiarorekanire gusii igaa ase amatuko amake, nigo chirengete abamura abwo batato, naki ekiagera nabakwanire. Mwaka obure nere okorire emeremo emiya, nabete omobunge, nakorete chikampani ao ao, obeire obeire ekasi ya roads and infrastructure, okorire emeremo emiya naende bono nkogwania are obogavana. Same case na Sam Ongeri, obeire ambassador, obeire omobunge, o- okorire emeremo emiya. Gusii igaa, ekero ogotebia omwana soma okomotebia ng'a soma, oiche koba buna Matiang'i. Soma oiche koba buna ongwae, nabo tokobeka abana baito omoyo igo, buna bono omoisia ominto omokogoti korokwa Brian, etwamobagete Matiang'i ekiagera nabo are no nonsense person buna Matiang'i, are very serious na ebinto agokora. Bono tokamobaka rende Matiang'i, na omobere nere abwate omonene buna Matiang'i. Bono, abamura aba batato bachakire gotoretera siasa gusii, eyio totachi gwancherana intwe buna egesaku ki'omogusii. Siasa y'obosoku, siasa y'oboochi, siasa y'ogoakana obonyira. Bono, nonye na omochiari ase momenyete baria mondigerereti inka ase inwe, etoke ng'a omochie noro obwate abamura batano, Omomura omonene oimokire nomooro, ochakire gotianera abamura bande abake. Omomura omokogoti nere oimokire nomooro, ochakire gotebia omomura omonene ng'a ntorore. Enka eyio bwancheti bwancha, onye bagaka mbagosoa gati bakonye enka eyio, egento kegotoka enka eyio next, nembira. Bono ogosibamento. Egento toroche kegochi koba gusii igaa, obochori bokoera bw'omotienyi o nane tarehe tisa, nembera. Embera ere ng'aki? Ngochi kobera tore isiko ya serekari, tokona kweyagi na gwechokana korwa oo. Arati aimoke achake gosomera ongwae in public, ongwae aimoke Achake gosomera ma, eh, arati, Matiang'i nere rende tosigete buna omomura omonene, nere bwekeiri, nere ochire gosomera abamura bamwabo. Matiang'i nere twakagerete ng'aki oo, mbogo aye kore omomura omonene rende, nkware korangeria ongwaomete ng'a yago ngwae, bono naye okombwate oyo okabere enka eye, ng'aki togokora? Nchungo gochia. Orangerie ati omanyete ng'a yaye naye nomokogoti ore takona kobura-bura, inchuo chia, obabeke amo, obate ng'a yaye bono baise baminto. Aiga bono ominto, mama otorusirie obotaka buna Abagusii, twakinerigwe emechando emekong'u, kotwanyorire ebirogo ebi ebinene, tiga torigererie enchera tokobirigia, tobinyong'ore. Orangere nonye mbabe obure, orangere nonye mbabe onkeri, orangere mbabe Manson Oyongo, bati abaisia baikaranse igaa, nonye abande bare abanene gokobua, rakini bono rende naye goikire koba omomura omonene ase eserekari ya Uhuru Kenyatta, obatebi anchunga nki nki tokobuna, mogambe moigwane. Rakini bono torachake gotianerana in public.

Mokoreta Ida Odinga gusii ntorore estage eye iga iga iga bono eki ninki bono bokworokia? Ongwae nere aimoke egavana, nere achake gotianera aratome omura omwabo, nere atianere, Matiang'i aimoke achake gotianera Ongwae ngokobwata ande, kwaibire chibese, aba MC aba nkobasiba ande, polisi goika mokore nini? Eke ninki bono mogotworokia intwe buna abana togokina tobarigeretie buna egesaku ki'omogusii? Raila Odinga aimoke korwa Nairobi aiche aiga ere ere gokora omosangerekano arete abageni baye abanene momanye koimoka mochake ko bono mochake koruterana chichuba na goakana obonyira na kwogerera ase omogaka are igoro. Gaki bono inwe mogotwara egesokero. Mogaka Raila Odinga aimoke korwa Nairobi arete abageni baye babo Kalonzo, arete babo ababunge bande korwa chinsemo chinde, aiche na abageni abanene aiche town. Momanye koimoka mochake gokurerana na gotebania amang'ana amakong'u ase omogaka aroche na amaiso. Emetwe yaino ngokora ere emeremo.

Eke ninki mokworokia eke? Arati atianere ongwae. Ongwae atianere arati. Arati atianere matiang'i. Matiang'i atianere arati. Tochake gotianerana, tochake gotianerana. Nki- Eki bono ninki mokworokia? Ninki mogotworokia intwe nabake chikura? Abamura abanene, twegenete ng'aki yaya, inwe ninwe toroche buna eserekari. Matiang'i naye omomura ominto omonene, naye toroche. Ongwae naye omomura o kabere. Gaki nainwe toroche, bono moboke mochake korwana in public, naende mokoramane ebiswahili na ebisongo, ase abanto bategereti korwa isiko, bono eke ninki? eke inki bono mokworokia eke? what kind of politics is this? eke ninki bono mogotosomia intwe? Raila nkoba are president, nyasaye kagwancha, omotienyi oyo togocha, omotienyi oyo naro ore bosio, tariki tisa, nkoba are president. Ekerogo kia Matiang'i giachiire Bukamba, Kalonzo Musyoka okebwate. Mwarora ebirogo binde biachiire Western, ebirogo binde biachiire abagere, moroche na amaiso, ebirogo binde biachiire Boikoyo. Bono inwe egasi yaino igaa, nokona gotiemana na siasa chia Gusii igaa, mokona gotiemana abasacha bande bakare korwanera ebirogo Nairobi. Emetwe yaino nemerongo ere? Emetwe yaino ngokorere emeremo? Motare kobera aria mobwata mobwate baba chiro na gochia amatiangi buna aye tata gaki mbogo. Kwagete aba abagera abo okabaka chitiagasi, okabakoria egasi enkong'u, ogaita Raila okamosunyora, okamoaka amasasi, okamoita chitiagasi, okamosiekera chipara, okamosibinia chibiribiri, otakomwebereri gose gaki natokonye eserekari kegocha. bono aracha emwamogoserete, omanyete matiang'i ekero are kogosa, ebare goteba abagaire bare goteba naki, abagusii. Matiang'i ekero are korutera Raila chitiagasi, abagusii. Bono naende omogaka ochire gusii, naende mochake korusani chianga ase are igoro, mochake koramana ase are igoro, mochake gosaerana ase are igoro, bono inki gikubaria? Inki kebakonete? Eh? Bono nonye bwone, ekero abageni bachire nonye tware korwana na omokungu, gose nkomotebia et- et- etogoetinyie amariga, twagenie abageni, bagenda. Siasa ya Gusii ntori gokana, aande ande nabo oranyore emechando yatoki, buna bono mogoteba oo nkwaibire, onye oibire, naende more na obomaene oibire, mosusure.

Ikaransa bosongo ogaiga chihoteli mosusure ekegusii erinde torusie obonyira ase eserekari yaraire gocha. Torusie oboochi, omogaka gose narore emabera atoe agetari. Matiang'i onye kogosusura ongwae, mosusure ekegusii, ikaransa aa mosusure ekegusii. Arati naye onye kogosusura ongwae, susura na ekegusii. Lakini bono morangerie abageni, mochake gosusura na ebisongo, mochake gosusura na ebiswaheri.

kobakori tore emeremo sawasawa, onye mogwancha gosikana, rangerani arati ongwae na matigari, rangerani, ikaransa, ekero abageni barure Nairobi, tobageni buya, bakogenda tochake gosusurana, tari rori ekero abageni bachire, nari mogochaka goakana amatobe, siasa ibe gusii ntwanyebwate. ogende Nairobi abagusii boka, ogende Nakuru abagusii boka, ogende Turkana abagusii boka, ogende bo Kalenjin abagusii boka, ogende Bogera abagusii boka. Bagusii ntwancheti segi, abagusii na abanto togoteberania ase obwororo, abanto togosikana buna matiang'i agoteba, abanto togotebererani intwe eg- egiya yaito egenka totebererani buya, tari ekero abageni bachire nari mokoenda goakana obonyira. Onye ngwao bange omokutano oye bwokoreta Mohamaido Odinga tiga akore arati naye kobwate chinguru nayere aye naye ogane aise oyoo ewiki ende naye rangeri mama Ida Odinga rangeri na oyo onde naye kore erari yao maisha inasonga. Matiang'i naye nore. Onye gokoiba bobe ng'a aratire akorete omosangerekano oye akarangere Raila, naye tiga akore rero, naye bange oyo oigwe kegocha, naye rigia Raila motebi naye enchuo, naye bange kora. Peaceful. Onye mwarorire mokoigwana, kera omonto tigapange ekitu giake, ongoeka akobange oyoye, moe amasikani akore. Aratike abangire oyoye, moe amasikani akore. Matiang'ina areke abangire oyoye, moe amasikani akore. Abogusii nabo totagete igo, tari okona korwana. Motarochi buya, motarochi buya eserekari eye egocha, motarochi buya eserekari eye egocha, nkabera more egeso namotuerwa.

Totarendeti amasikani aya nkoerera are omotienyi onana, toteberereti ebisegi biagagusibioka, totarendeti ara tinkoba are egabana ase ogwancha kwa Nyasaye atorae ase ongwo atigeire buna egesaku ki'omogusii. Eto expecteti matiang'i nere oreire CS, etogosaba ng'a Baba gakoira chikura, naende atigare koba omo CS ase eserekari ya Baba tonagosuka. Ongwae nere okonyire Raila binto bike bike bike bike. Nere kare arangire omwombe ogo naye ngwae tokonyete enchwe tokobeka ase eserekari. Abagusii tosuke bosio. Rakini torara amane ase omogaka are igoro. Twaruterana chichuo ase omogaka are igoro. Twasiorani chianga ase omogaka ore igoro. Chihead box chiaino inche ngokora chire emeremo. Huh? Igo naborie.

Siko nkwaye tosikane buna egesaku ki'omogusii nari amasikani akoba. Ongwaete gakore obogambi agende, na aye kogocha ikaransa kora emeremo aria ase atigerete. Gokonyora naibete mosusure. We don't encourage thieves. Kogocha buna omogabana gokonyora evidence nero ororo, onyore ng'a chibesa egete abegete iga akaiba, Bas, mosusure, intwe tobwati mochando. Lakini bono twana korambana iga ase ebinto bitari, twana gosusurana ase abageni bare igoro, eyi netabia embe, obu noboochi, obu nobokayayu, na obu nobonyira. Thank you so much, genderera go subscribe, naende onye tora subscribe echanero eye iga, amange ngogoetera are, subscribe, twasema nintwe buna egesaku kia omogusi, naende nabo ndaganie amaoni korwa ase more. Mwa commentia bosa mwateba yaya kaka tokore ABCD tokwane iga tokore ABCD. Nimanyete evideo enkoenyora bare, komora change nabo ndaake mbuya mono. Thank you so much, Nyasae abae sene mono.